اوندی کہیں خواہش وچ اسی ہر کہنا ہم اوندی کہیں خواہش وچ اسی ہر میں اوندی کہیں ولدی وچ وی کہنا ہم۔ اوکوں مل کے اللہ حافظ آکھیم چا حالانکہ میں جلدی وچ وی کائناں۔ اوکوں مل کے اللہ حافظ آکھیم چا حالانکہ میں جلدی وچ وی کائناں ہم۔ اور عمرہ گزری پیار کوں لیندیں ہوئیں اصغر۔

تیں وی ماری تاں بے پناہ ماری۔ او جئیں جا ناز نہ پورے تھیون۔ اے جئیں جاہ توں لڈ گھننا ہا۔ اصغر جان ضرورت ہاوی۔

ہک ݙو حسین پاڑھے ساہ میݙے اوکھے ہن سورہ یاسین پاڑھے ساہ میݙے اوکھے ہن سورہ یاسین پاڑھے او ترے لائناں ہن کہ توں وی سینے ستا پی ہیں۔

مونجھ ولا وی آندی پئی اے۔ پر شوق صاحب ترائے لائناں ٻیاں ݙاݙے داݨا کھادا ہا ݙاݙی اوندے نال ہئی نکی جھیں تاں ڳالھ اے۔ ہک ݙینہہ میݙی وی من کے ݙیکھیں ہا۔ پیار کتنا ہے ان کے دیکھیں ہا۔ میݙے بھولے بھنیں دا ہیں اصغر۔ دل وی بھولا ہے بھن کے دیکھیں ہا۔ اور عرش معلی نال اݙردی منہ جھا ڳئی تاں کیویں تھیسی۔ عرش معلی نال اݙردی منہ جھا ڳئی تاں کیویں تھیسی۔ ربا تیکوں آپ بشر دی منہ جھا گئیں تاں کیویں تھیسی۔ یا اللہ اے مونجھ دا رولا آخر کیڑھے ڈینہہ ونج مکسی۔ محشر وچ وی نال حشر دی منہ جھا گئی تاں کیویں تھیسی۔

نکے نکے جھیڑے پوندے لمبڑے نہ کھیڑے پوندے تیڈی گلی تھی کے ونجاں چن میکوں نیڑے پوندے تیڈی گلی تھی کے ونجاں چن میکوں نیڑے پوندے سدھراں سکایا ساکوں کاٹھی کوں بھریڑے پوندے اویش کو دیوانہ ہوندے جیڑھا ایکوں چھیڑے پوندے حال اے ہے جو حال گزریا ہا پیریں پا کے دھمال گزریا ہا۔ لیلا لیلا کریندے ہوئے مجنوں میݙی وستی دے نال گزریا ہا ہک محبت دا جرم کیتا ہم ہک جوانی دا سال گزریا ہا۔

کنڈڑے لگدن چھالے لگدن پیریں پندھ نرالے لگدن نکھڑ ونجنڑ دا سی ہووے تاں ہاڑ دے ڈینہہ کوں پالے لگدن نکھڑ ونجنڑ دا سی ہووے تاں ہاڑ دے ڈینہہ کوں پالے لگدن۔ یار مسیت خدا دا گھر اے ایں گھر کوں وی تالے لگدن یار مسیت خدا دا گھر اے ایں گھر کوں وی تالے لگدن حسن قریب توں ڈیکھنڑاں پوندے۔ دور توں روہ وی کالے لگدے۔ کھڑ تھی زخم ڈکھا چا اصغر اے کوئی ڈیکھن والے لگدے۔ میں تماشا ہاں۔

جھیڑا اروار دا ہے پار تماشا نہ بݨا۔ اݨچتی چاٹ دا ݙر پیتی ویندے ساہ میݙے۔ مار سڳدیں توں میکوں مار تماشا نہ بݨا۔

توں ہیں لیلا توں دا عشق کتھائیں سانبھ کے رکھ او ہیں مجنوں توں بے کار تماشہ نہ بنڑا او جے ہے کربل تاں میں حاضر میڈا اصغر حاضر جے ہے دربار تاں دربار تماشہ نہ بنڑا۔